א גוטן טאג חשוב'ע צוהערער. אין די וואכ'ס פרשה, פרשת עקב, זאגט משה רבינו פאר די אידן, כל המצוה אשר נוחי מצווך היום תשמרון לעשות, אלע מצוות וואס איך באפעלנג היינט זאלט איר זען אפצוהיטן צו טון, רש י שטעלט זיך אויף דעם און ער טייטשט דעם צווייטן פשט, ברענגט א מדרש אגדה, וואס טייטשט כל המצוה? שטייט נישט כל המצוות? טייטשט ער כל המצוה, נישט יעדע מצוה נאר די גאנצע מצוה. און מסכלתא במצוה גמוראיסא, האסט אנגעהויבן א מצוה, ענדיג עס צו. שאין המצוה נקראת אלא על שם גומרה. ווייל א מצוה ווערט נישט אנגערופן נאר אויף די נאמען פון דער וואס האט עס פארענדיגט. אזוי ווי מען זעט, דער פסוק זאגט, ואת עצמות יוסף אשר העלה בני ישראל ממצרים קברי בשכם. די ביינער פון יוסף וואס די אידן האבן ארויפגעברענגט פון מצרים האט מען באגראבן אין שכם. וואס אויב מען ווייסט די גאנצע מעשה שטעלט זיך זייער שווער. משה רבינו איז דער וואס האט ארויסגעברענגט די עצמות יוסף פון מצרים און נישט די אידן. די אידן זענען געווען פארנומען מקיים זיין די ציווי פונעם אייבערשטן מען זאל גיין בארגן כלי כסף וכלי זהב ושמלות, און אין די צייט, ווי חזל זאגן חכם לב יקח מצוות, משה רבינו ער איז דער וואס איז געגאנגען, אפירגעזוכט די עצמות יוסף, און ארויסגעברענגט פון די נילוס, כדי צו מקיים זיין דאס וואס יוסף האט געבעטן פון זיינע ברידער די שבטים, אז ווען מ'וועט ארויסגיין פון מצרים, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. משה רבינו האט ארויסגענומען די ביינער פון מצרים, און די גאנצע פֿערציק יאר ביז מען איז אנגעקומען קיין ארץ ישראל, איז די ביינער פון יוסף געווען שטענדיג צוזאמען מיט משה רבינו, איז פארוואס ווערט עס אנגערופן די עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים? נאר וואס דען, משה רבינו האט טאקע אנגעהויבן די מצוה, ער האט ארויסגענומען די ביינער פון יוסף פון מצרים, אבער סוף כל סוף האט ער עס נישט אריינגעברענגט קיין ארץ ישראל און באגראבן אין שכם, ווייל ער איז דאך נישט זוכה געווען אריינצוגיין קיין ארץ ישראל. ווער האט עס יא אריינגעברענגט קיין ארץ ישראל? די אידן. איז א מילא וויבאלד ער האט נישט געענדיגט די מצוה, נאר די אידן בני ישראל האבן געענדיגט די מצוה און אריינגעברענגט קיין ארץ ישראל, ווערט עס אנגערופן על שם גמרה, את עצמות יוסף אשר העליא בני ישראל ממצרים. און דאס איז וואס ווי אזוי די מדרש טייטשט די פסוק כל המצוה, די גאנצע מצוה, און מסכלתא במצוה גמורה, האסט עס אנגעהויבן טון א מצוה, ענדיג עס צו. און אויף פארברענגען האט דער רבי אמאל אויסגעטייטשט דער רשי, בהמשך צו א גאנצע רשי שיחה מסביר זיין פשט אין רשי, סיי על פי פשט און אזוי אויך על פי הלכה, האט דער רבי אויסגעפירט מיט ייענוש של תורה, וויאזוי גערעדט אין א פריערדיגע געלעגנהייט, ייענוש של תורה הייסט די ענינים פון סודות התורה, פנימיות התורה וואס ליגט אין דעם רש י. זאגט ער מיר שטיי מיר היינט די נקבות און די משיחה, וואס לויט אלע סימנים וועט משיח קומען אט אט אט אין אונזער דור, איז טאקע אין פריערדיגע דורות האבן אידן עוסק געווען בתורה ומצוות, גרויסע אידן, און זייער עבודה איז געווען איין לשער שלא בערך כלל פון אונזערע א תורה ומצוות און אונזער עבודה, אבער סוף כל סוף משיח איז נאכנישט געקומען דעמאלטס. משיח וועט קומען אין אונזער דור, און היות אז איינער מוצא נגרעת אלא על שם גומרו, הייסט עס אז אונז זעמיר די וואס ברענגען משיח, איז דארף מען דאס געדענקען, אריינכאפן נאך א מצוה, און טון די עבודה בזמן הגלות, ווייל אונז זעמיר די וואס גייען צוענדיגן די עבודת הגלות און ברענגען משיח, און אויף אונז וועט עס גערופן ווערן די ביאת המשיח וועט זיין גערופן אויף אונז על שם גומרה. אזוי אויך האט דער רבי אויסגעשמועסט אז איינער וואס האט אנגעהויבן טון א ארבעט, טון א מצוה, טון אין עניינים, דער רבי רעדט דארטן וועגן הפצת המעיינות, איז מיט די צייט געווען אביסל א שוואכקייט, מען הייבט אן, מען טוט, און ס'מערט שוואך. דארף מען זיך מתחזק זיין און משכלתו במצוה גמור עושה, ענדיג עס צו, אונז גייען מיר צוענדיגן די גאנצע ארבעט. און ווי די באוויסטע מעשה אז ווען די אלטע רבי איז געווארן ארעסטירט, עס זענען געקומען צו אים אין תפיסה זיין גרויסער רבי דער מעזריטשער מגיד, און זיין רבי דער הייליגער בעל שם, האט זיי דער אלטער רבי געפרעגט פארוואס קומט זיך מיר דאס אז איך זיץ דא אין תפיסה, האבן זיי אים געזאגט ווייל ס'איז דא א גרויסע קטרוג אין הימל אויף דעם וואס דו ביסט מפרסם די חסידות, ביסט מפיץ די מעיינות אויף אזא גרויסן פארנעם. וואס מיר ווייסט אז די דרך החסידות פון דעם אלטן רעבין איז געווען אנדערש ווי די אנדערע תלמידי בעל שם און די תלמידי המגיד, ער האט פארשפרייט חסידות בהבנה והשגה, און ממילא אויף דעם איז דא א גרויסע שטארקע קטרוג, האט ער געפרעגט אויב אזוי ווען איך קום ארויס צו זאל איך זיך אויפהערן, צו איך זאל זיך אויפהערן מיט דעם דרך און ווייניגער חסידות ווי ביז יעצט, האבן זיי אים געזאגט ניין, ומסכלתא, אויב האסט אנגעהויבן מיט פארשפרייטן די חסידות אויף דעם דרך, זאלסטו נישט אויפהערן נאר זאלסט גיין ווייטער און שטערקער. אזוי אויך, אז א איד טוט א ארבעט, טוט די שליחות פון דעם אייבערשטן, טוט די ענין פון הפצת המעיינות, הפצת היהדות און אזוי אויך אנדערע זאכן, זאל מען וויסן אז אויב מען האט אנגעהויבן דארף מען צוענדיגן. און דורך דעם וואס מען וועט צו ענדיגן, וועט מען טאקע זוכה זיין בקרוב ממש אין אונזער דור צו צוענדיגן די עבודה, עס זאל זיין נקראת על שם גומרה, און אז מיר קומען פון חמשה עשר באב וואס די גרויסע יום טוב וואס עס שטייט אין קבלה אז דאס איז צוליב דעם וואס קיימת אי הארה בשלמותה אז די לבנה שטייט אין איר פולסטן שלאף, צו אפילו לבנה, וואס באמת יעדע פופצנסטע פון די חודש איז עס אזוי, אבער נאך אזא גרויסע ירידה פון תשעה באב, אז ס'קומט נאכדעם די עליה, וואס ירידה איז זיך לצורך עליה, איז דאך זיכער די גרויסע יום טוב זאל מען טאקע בקרוב ממש זוכה זיין צו ביאת משיח צדקיינו תיכף ומיד ממש. א גוט שבת.